Bonjour! Wasalna għat-tielet żjara tiegħi. Ikolli ngħid qed nidgħakom issa, eh? L-iktar, l-iktar issa li bdejna nitħaddtu dwar Hi żjaħħa ċkejkna li għamilt hawn Malta u l-aħja friska li ġibt miegħi minn Franza. Rivoluzzjonarja. Ma nistax ma niftakarx kemm kont inħossni kburi li dak li kelli f'moħħi għal Franza u pajjiżi oħra fl-Ewropa bdejtu propju hawn. Ħasra illi dak li kelli f'moħħi jiena ma rnexxiex, kieku pajjiżkom kien jagħmel progress politiku ċivili ferm qabel ma għamiltu matul dawn l-aħħar żewġ sekli. Intant l-aqwa li llum wasaltu fejn xtaqtu. Ej, dawn il-laqgħat qed jinżlu tajjeb. Bonġu, maestra! Baħ blu, xaħl, kif ħsatni! Kont qed ngħid it-telespettaturi qegħdin jieħdu gost b'dawn il-laqgħat tagħna, eh? Bla dubju.
Ngħidu kemm ngħidu fuq il-perjodu Franċiż, Il-propaganda qarrieqa nisslet għatx kbir għall-verità. Jien u Dieħel hawn smajtek titkellem fuq il-pjanijiet tiegħek għal Malta u kif dawn ma rnexxewx. Għala taħseb li ġara dan wara 80 jum biss? Ah, wi, wi. Lanqas kienu għaddew tliet xhur li raħala fil-kampanja ma ġewx imxewxa bl-ikrah. li l-Kanonku Caruana, l-akbar negozjant fil-gżira, jien stess kont għażiltu biex ikun Ministru fil-Gvern. Meta ra li l-liġijiet tagħna kienu mibnija fuq ordni ġdida, jiġifieri li kulħadd ugwali, intebaħ li m'hemmx favuri u għalih kien ifisser m'hemmx negozju. Il-Ġeneral Vaubois anke f'Lulju kien irremarka li kien qed ikun hemm tqanqil fost ir-raħħala li kienu qed jaħdmu għall-Caruana għax qalilhom li xogħol m'hemmx. Vaubois intebaħ li bdew jinsterqu xi armi tan-nar, anke kanuni minn Maxtajta u minn Xewħula. L-ilsieqa Maltin li jiena ħlist mill-pajjiżi Musulmani u li issa reġgħu rritornaw lura ġewwa pajjiżhom, sabu ruħhom bla xogħol, ma kellhom x'jagħmlu u allura bdew iħajruhom biex jidħlu f'konfoffa kontrina. Mela naħseb taf ukoll li Caruana ma baqax jattendi l-laqgħat tal-Gvern. Exactement.
Fil-minuti li għad hemm fil-bibjoteka wara Lulju, Caruana ma dehx iżjed, minflok beda jlaqqa' n-nies u n-nobbli mir-raħal tiegħu ta' Ħaż-Żebbux u l-Imdina, fejn kellu l-iktar negozju, ġewwa l-ispiżerija ta' Stanislaw Gatt f'Ħal Qormi. Fil-fatt, bħal donnhom kienu qed jistennew Li mhija l-aħjar ġurnata li jqumu kontra l-Gvern. Jien niskanta kif il-Ġeneral Vaubois ma ntebaħx b'dan. Ħa ngħidlek.
Vaubois wieħed mill-ġenerali serji li kelli. Imma donnu maqtugħ il-belt. Ma kienx qed jisma' biżżejjed x'inhu għaddej. Kien hemm ħjiel ta' xi konfofa oħra ġewwa l-Cotonera, imma dik Renault Saint-Angelii sabilha tagħrf mill-ewwel. Naħseb għall-bidu kellkom ukoll xi ftit problema tkunu tafu x'kien għaddej. Għaliex fl-irħula, il-Malti biss kien mitħadded u forsi xi ftit Taljan. Dik waħda mill-problemi. Intom il-Maltin għandkom il-lingwa unika tagħkom. Ħaġa sabiħa ħafna, eh, għax mhux il-pajjiżi kollha għandhom. Eh, eh, però aħna kellna l-Kunsilli Maltin fir-reġjuni kollha u wisq nissuspetta li mhux kulħadd kellu l-kuraġġ jgħidilna x'kien għaddej. Tidħol il-biża' u min ta' madwarek naħseb fi gżira żgħira, taf int, u xe, bħal Korsika. Oħrajn iddejqu li l-ftit pensjoni u xi karità li kienet tingħata fi żmien l-Ordni issa waqfet u ċertu impjiegi intilfu, sintendi, hux? Konna qed nibnu pajjiż ġdid u jien meta tlaqt minn hawn kien aktar moħħi fil-konkwisti li rrid nagħmel f'pajjiżi ferm akbar minnkom bħall-Eġittu wara kollox fejn għamilt suċċess mill-ewwel. Ħafna Malta isemmu Abukir. Ma naħsibx li kien suċċess, hux hekk? Hemmhekk tlift ix-xwieni kollha tat-trasport li wasslu li l-arma tal-Eġittu. Kienu ilhom xahar sħiħ fil-port Eġizzjan u Nelson wara tnax-il ġimgħa jfittixna fl-aħħar sabhom. Kelli bżonn nikkomunika ma' Toulon fi Franza. Madanakollu tnejn mix-xwieni ħarbu lejn Malta. U naħseb li malli l-aħbar ta' Abu Qir waslet Malta, imliet lill-mexxejja tar-raħħala b'kuraġġ kbir kulma kien jonqoshom jiffissaw id-data tal-irvell fl-Imdina. Għaliex taħseb li sittin suldat Franċiż l-Imdina ma setgħux jikkontrollaw il-folla? Eħħ, l-Imdina esperjenza kerha wisq. Filgħodu Masson, fizzjal bravu, ipprova jżomm l-ordni iżda aktar ma beda għaddej il-ħin, Titt tiftakar li kien il-Ħadd, aktar bdew ġejjin nies milli rħula qrib, inkluż Ħaż-Żebbux u l-Qrendi. Masson ipprova jbeżża' l-folol li ma kinux qed jieħdu gost bl-irkant li kien qed isir fil-knisja tal-Karmnu. Dak il-kunvent kien ingħata lill-Istat biex jintuża bħala skola jew sptar Imma ngħid jiena, tagħmel irkant minn knisja il-Ħadd filgħodu meta n-nies tinġabar għall-quddies? In-nutaga Maltin li telgħu biex jagħmlu l-irkant ġa kienu abbandunaw irkant ieħor f'Santu Wistin. Masson, meta ra l-folol, ħareġ ix-xabla biex speċi jżomm l-ordni. Spiċċa biex meta daħu għalih kellu jaħrab ġo dar u ntemm mitfugħ Min gallarija? Le pauvre. L-aħ mhux dik, is-sittin suldat Franċiż li kien hemm l-Imdina, malli raw il-folla se tagħmel għalihom, fetħu n-nar u qatlu xi nies. Eh, żball ieħor tal-konfużjoni. Il-folla eċitat ruħha u aktar tard rat kif tidħol għalihom minn bib moħbi. Immassakrathom. Biċċruhom. ħarġulhom imsarrilhom u kielu l-fwied tagħhom. F'ċertu pajjiżi iltqajt ma' din id-drawwa bestjali. Min jagħmilha jrid juri li issa għandu kontroll fuqek għal kollox. Iżda qatt ma naf li saret minn pajjiż nisrani. Din kienet l-aħħar xrara. U f'Obwa, il-belt ma jaf b'xejn. Stenna sal-għada biex bagħat is-suldati ħa jġibu lura l-ordni pubblika. Ma kienx tard wisq. Żball ieħor, forsi mhux tort tiegħu għal kollox, tinsiex li l-Maltin u min kien qed imexxihom l-Imdina mas-suldati qatlu anke Maltin stess li kienu jissimpatiżżaw magħna. Ma kien fadal ħadd li jwassal l-aħbar minnufih il-belt u min wassal l-aħbar dam wisq. Filgħodu Ħaż-Żebbuġ kienu qatlu s-Sindku Malti Lost għax ma riedx jiftħilhom l-armerija biex jitilgħu l-Imdina armati. Kien l-ewwel vittma tal-Gvern. Dwejjaq kbar inħoss meta niftakar f'dawk is-suldati żgħażagħ li wara kollox kienu diġà ċedew. Hemm beda l-imblokk għax is-suldati Franċiżi li Vaubois bagħat biex iġibu l-ordni li Mdina, malli ħarġu mill-bombi, ġew attakkati minn raħħala u kellhom jerġgħu lura. Il-Belt u l-Kottonera kien għad fadal ma' 37,000 Maltin u 4,000 suldat Franċiż. Dawn dak il-ħin kollha ħasbu li tinsab soluzzjoni. Trid tiftakar li l-fosos tal-qamħ Il-Furjana, Sant'Iermu u l-Kottonera kien għadhom kemm imtlew minn provvista li ġiet minn Sqallija u għalhekk dak il-ħin ħadd ma kien qiegħed jinkwieta li se tieħu żmien. Naħseb serrħu moħħhom ukoll għax kienu wara s-swar, mibnija biex ħadd ma jkun jista' jidħol, Wara s-swar, ġifieri, il-belt jew il-kottonera. Mhux li kieku kull belt tkun imdawħa daqstant tajba bi swar. Kienu bravi l-periti tal-Ordnie, ħafna minnhom l-aqwa inġiniera li ġabu minn Franza u l-Italja. Bravissimi. Il-kavallier Franċiż Rancijalle anki kien jaf bil-Malti, kiteb anqas minn sena wara li dawk li xewxu lir-raħħala riedu jeħilsu mill-Gvern Repubblikan Franċiż, għaliex ma ħadux gost li daħlet l-ugwaljanza? C'est vrai!
In-negozjanti ħbieb tal-Knisja, ħafna mill-kappillani u n-nies legali tal-kampanja ma kinux qed jieħdu gost bil-liġijiet tagħna biex l-affarijiet tal-Istat isiru mod ieħor. Ma ħadux gost li issa l-poplu jikkmanda? Eħ, iżda r-raħħala msieken kienu injoranti. Kienu jafdaw wisq. Kienu jagħżlu li jibqgħu kwieti u jittamaw li xi daħba jmorru l-ġenna. Mhux Malta biss kienet hekk tafx. Imma f'Malta dawn kienu il-maġġoranza l-kbira meta mqabbla ma' dawk li kienu jgħixu u jaħdmu ġewwa l-Port il-Kbir. X'kien f'dawk is-sentej li Vaubois għamel imblukkat il-Belt u l-Kottonera int qatt ma battilhom għajnuna? Int taf x'għaqli bagħatna xi provvisti u xi wħud irnexxielhom jidħlu l-Porti Kbir, imma jien, wara Malta, kont wisq imħabbat u kien jeħtieġli mmur immexxi kampanji oħra kbar fi Franza u fl-Ewropa. Qabel xejn, ridt norganizza Franza ċentralizzata taħt kmand wieħed, imma Ma nsejtkomx! Fl-1802 għamilt ftehim, Amiens, mal-Ingliżi biex intom issieħu newtrali bil-Maltin jikkmandaw, għax tinfetaħ lingwa Maltija fl-Ordni. Imma l-Ingliżi qatt ma telqu minn hawnhekk u meta Ried jiġi l-Gran Mastru l-ġdid, ma ħallewhx. Biex tagħqad, il-mexxejja Maltin ma ridux l-Ordni lura għax ħasbu li jekk jibqgħu l-Ingliżi li issa saru ħbiebhom kienu se jħarsulhom il-privileġġi. Diki, jien ma kien fadalli xejn iżjed x'nagħmel ħlief li nerġa' niddikjara gwerra oħra kontra l-Ingliżi u l-alleati tagħhom, li illum dawn il-gwerer isejħulhom b'ismi, jiġifieri, il-gwerer Napoleonixi.
Filwaqt li l-Armata tal-Orjent, immexxija mill-Ġeneral Napoleon Bonaparte, kienet għaddejja b'diversi rebħiet fl-Eġittu u l-Lvant Nofsani, f'Malta, il-Maltin kienu maqsumin. Ir-raħħala barra s-swar. U l-Maltin tal-bliet, mas-suldati Franċiżi, il-belt u l-kottonera, barra l-Furjana u l-gżira Manwel. Għalkemm għall-bidu kien hemm diversi attentati mis-suldati Franċiżi li jippruvaw joħorġu biex jiffaċċjaw l-oppożizzjoni, il-Maltin, bl-għajnuna li bagħat Nelson, b'xi xwieni Portugiżi, Fetħu n-nar fuqhom, l-aktar mill-Ħamrun li kien iħares fuq il-bombi. Kellhom ukoll Corradino jħares fuq il-Kottonera u l-Gargur iħares fuq il-Gżira Manwel. Il-Maltin, bl-għajnuna u l-armi li kienu qed jirċievu minn Napli, komplew l-imblokk b'suċċess, l-aktar bix-xwieni Ingliżi jimblukkaw il-Port il-Kbir. Il-mexxejja tal-Maltin minn kmieni organizzaw kunsill tal-gwerra li fih kien hemm tnax-il saċerdot, xi negozjanti bħal Ċensu Borg Braret u nies tal-liġi. Fost il-mexxejja gwerriera spikka il-Kanonku Caruana li dlonk beda jissejjaħ Ġeneral Uniku. Ħafna mill-bdiewa u r-raħħala ħallew l-għelieqi tagħhom biex jingaġġaw fl-armata tal-mument. Magħhom kien hemm ukoll l-ilsira Maltin, li Bonaparti kien ħeles mill-artijiet tal-Ottomani. Il-Knisja bdiet tirgħa l-artijiet tagħha sabiex jagħmlu tajjeb għall-konsinna tal-qmugħ minn Sqallija. Beda jinħass il-ġuħ, u għalkemm xi wħud dabru rashom lejn Sqallija, fil-maġġoranza oħrajn spiċċaw jimirdu u jmutu. Il-Maltin ma kellhomx biżżejjed min idur bil-feruti, il-morda u dawk li sfaw debboli. F'sentejn hu maħsub li mietu mal-għaxart elef ruħ. Dak iż-żmien Kien għad fadal Maltin li xtaqu l-ordni tiġi lura. Xi nobbli u negozjanti Maltin, li kienu simpatizzanti mal-ordni, saħansitra emigraw lejn ir-Russja taħt il-protezzjoni taż-Żar Ortodoss, li issa kien laħaq il-Gran Mastru ġdid. Oħrajn bdew jindesu iżjed mal-Ingliżi taħt it-tmexxija tal-Kaptan Alessandru Ball, filwaqt li numru mhux ħażin Xtaqu jmorru lura taħt ir-re ta' Napli. Hawn irridu niftakru li l-Gran Mastru, qabel spiċċa, kien laħaq ftehim mar-Russja biex tuża l-Port il-Kbir. Għalhekk, fost dawk li fittxew ħarsien mir-Russja, insibu lill-kursar spjun għar-Russi Guglielmo Lorenzi. Dan, flimkien ma' Dun Mikiel Xerri, żebbuġi li kien jgħallem il-filosofija l-Università il-Belt, mibdula fi skola ċentrali superjuri, fassal pjan kif idaħħlu ftit għexieren ta' rġiel Maltin Marsamxett u meta jingħataw sinjal jiftħu l-bibien tal-belt u jaħsdu lill-Franċiżi. Il-pjan beda jitwettaq f'Jannar tal-1799. Iżda lejlet l-attakk sigriet Laħaq daħalxini Franċiż bi provisti tal-ikel u l-Franċiżi ċċelebraw b'serata fit-Teatru Manuel. Wara li spiċċa t-teatru, Russell, fizzjal, u xi suldati Franċiżi li kienu ppustjati l-gżira Manuel ħadu d-dgħajsa għal Forti Manuel. Il-fizzjal sema' xi tħaxwix taħt is-sur ta' Marsamxett u ntebaħ li kien hemm miġbura ċorma rġiel armati jistaħbew biex tagħqad dawn il-Maltin moħbija li d-dgħajjes tal-Franċiżi ħasbuhom sħabhom ġejjin b'xi ikel u nbid. Ma ninsewx kien Jannar bil-lejl. U spiċċaw anki jxejrulhom. Ċert minn dak li ra, il-fizzjal baqa' sejjer il-Fort Immanuel, ġab iżjed suldati u rritorna biex jarresthom. Kien hemm min salva bl-għawm, iżda l-maġġor parti nqabdu jew ċedew taħt l-isparar. L-għada, Malti minnhom talab il-maħfra u kixef min kienu l-mexxejja. Dun Mikiel u Lorenzi, flimkien ma' saċerdot ieħor, ġew arrestati lkoll u xkubetjati wara qorti marzjali. Ħadd ma intervjena għalihom, anqas l-Isqof ta' Malta li kien jgħix il-belt. Il-Ġeneral Kanonku Caruana wara kiteb lil Ball u qallu li mnalla l-pjan ta' Xerri u Lorenzi ma rnexxiex għax dawn kienu se jtellgħu bandiera Russa meta hu xtaq dik Ingliża.
Minn dak li smajna llum, sirna nafu verżjoni ġdida tal-fatti li ġraw matul l-imblokk. Jibqa' min imerihom, għax jippreferi jirrepeti dak li nkiteb minn awturi Ingliżi, Maltin midħla tagħhom u saċerdoti li kienu jippreferu l-Ingliżi għaliex kienu jħarsulhom il-privileġġi tagħhom. Sintendi meta nsemmu l-Knisja f'dan il-kuntest ta' dan iż-żmien, inkunu qegħdin nsemmuha f'għamla differenti milli nafuha llum. Biżżejjed ngħidu li anki l-Papa Sas-seklu dsatax kien padrun ta' bċejjeċ mill-Italja ċentrali u iżjed, bl-armati u l-ambizzjonijiet u l-piki tiegħu ma' slaten diversi. Bħala poter materjalista, il-Knisja kellha wkoll l-għedewwa tagħha. kemm fiżiċi fuq kwistjonijiet ta' proprjetà u anki morali mill-aspett tal-kontroll tal-moħħ. Dawn, kif nafu mill-istorja, ġabu diversi xiżmiet bħal tal-Ortodossi fi żmien il-Kruċjati u ta' Luteru, biex ma nsemmux patri li kellu ideali sbieħ ferm u differenti bħal San Franġisk t'Assisi fil-Medjuevu. Illum il-Knisja l-aktar taħt Franġisku bħala Papa, għandha rwol ferm aktar spiritwali u uman. Imma meta tqis dak kollu li ġara kontra l-Franċiżi f'Malta, fejn tilfu l-kontroll wara biss 82 jum, jista' jagħti l-każ li dak iż-żmien seħħ xi forma ta' nuqqas ta' qbil dwar kif Malta

Cause disorganizations, hurdles, discontent and ruin.
Qabel ma nħallukom b'dawk il-ħsibijiet infakkarkom li fil-programm li jmiss nerġgħu niltaqgħu mal-Ġeneral Bonaparte u nsiru nafu kif l-Imperatur irnexxielu jaħtaf kważi l-Ewropa kollha matul renju ta' ħmistax-il sena biex imbagħad jagħmel xi żbalji li swewlu mhux biss it-tron